Бик матур итеп шигырьләрен укыду. Мин ничек укыган инде, үзем үзем дә хәләл бирәм инде генә. Бик матур итеп алып барды шундый. Бер нинди каушаусыз мисез. Әле дә менә елап укый торган шигырен күзеннән яшь чыгармыйча, шундый ирләрчә көчле рух күрсәтеп, озагына кадәр укып чыкты. Нигә шундый тәмә газәпләп әйтте, Галимҗан Гөлман да әйтте. Ул төрле яктан да талантлы шәхес. Журналистикада, публицистикада, прозада яза, мәсәлләр яза, шигырьләр яза. Һәм, гомумән, бөтен яктан бәһаләнеп, халкыбызның мәхәббәтенә тиенеп, аңарга озын, озак, озак, озак яшәргә язсын. Мин үземнең берничә шигырем китә. Менә без барыбыз да авылдан килгән кешеләр. Без мин Чаллыда яшәсәм дә, мин авылныкы. Без барыбыз да, чөнки талантларның бик күп проценты мин төгәлләтелем, 95 проценты Авылдан килгәннәр, язучылар, шагыйрьләр, барысы да, чөнки табигать кочагында үскән балалар. Без авылдан килдек. Без авылдан килдек, алып килдек. Әнкәйләрнең хәер догасын юлдаш иттек, хәтер гам яшәгән, татар таҗын бизәп, ямь яшәргән гореф-гадәт, әхлак дөньясын. Без авылдан килдек. Алып килдек бал исенә төреп җан хисен. Нәзәфәтле тыйнак сөйгән ярның карашыннан тамган таң төсен. Без авылдан килдек. Алып килдек чишмәләрнең көмеш чыңын да. Куллар хаман сузылып калган килеш күк чагылган чәчәк чыгына. Без авылдан килдек. Язмышларны сагыну төсе кушып чигәбез. Алга дибез. Әллә чынбарлыкта көчсезләнеп, артка чигәбез. Киңлекләрнең сулышыннан язып, таш капчыкта иза чигәбез. Сизенми дә арткан чал чәчләрнең биләмәсе инде чигәбез. Без авылдан килдек, алып килдек. Урман шавын, кырлар исендә, Бака туен тыңлап әсәрләнгән Ай йолдызлы зәңгәр кичендә. Без авылдан килдек, эшләп үскән, Ир-егетләр, кызлар булып та. Аһ, ничекләр белмим акланырбыз. Авыл бушап калган минутта, шуны уйлап янам минутта. Бездән башка авыл үксез ятим, сәбәпчесе без үк түгелме? Шәһәрнеке итеп булмый икән, булмый икән, әтәч кунаклаган күңелне. Без авылдан килдек. Йөрәкләргә тинәп бар моңын. Туган якның үпкәләве юкмы тавышында тальян гармунның? Яшәсәк тә чит Казанда кайнап, олы-олы эшләр майтарып, авыл җанын җыр бишеккә салып, кичер диеп күзләренә багып бирә аларбызбы, бирә алырбызмы кайтарып? Башлангычым чишмә. Көмеш суын, әллә яшен коя диңгезгә. Тавыш-тынсыз гаҗизлегем сыктый, башын төртеп, туган нигезгә. Кормаска өндәп асылымны, туган туфрак һаман имезә. Без авылдан килдек. Чынлап та, Авылдан килгән менә талантларның күбесенең горурланырга хакы бар. Лилия дә аның менә әле көтү көткән, диеп сахрада төшкән сурәтле чыккан янда бик. Ул бик озын шигырь булды инде бу. Поэма була язмадым икән, поэма түгелдер. Бер шигырь укыйм да. Шат елмайды иркен тын алып. Коткарылган якты дөньялык, тормыш таҗы анда изгелек, сыкранмый да җаннар изелеп, кешеләре тигез хокуклы, тыныч, гүзәл, тәкъва холыклы, интекмиләр мәкер ялганнан, хис, акыл да, максат, сәләт тә үсә ныгый барып, әлбәттә, Аллаһ кануны.